Adɔfoɔ, megye di sɛ Nyame adom nti obiara ho yɛ. Ɛnɛ yɛbɛyɛ Teozafi. Ae. Ɛnna wohwɛ deɛ egu so a ɛretwa gu yi a na yɛ sɛ me nantwi nam. Meyɛ mo adeɛ paa ae. Ɛnna kyɛ sɛ ɛnneɛ mebɛ season ho kama. Nti ha sɛ me start de gu me saucepan mu a sɛdeɛ w'ani gu so a ɛretwa gu yi a ae. Ɛne sɛ, kyerɛ sɛ na Ghana ha deɛ, aduane baako a ɛyɛ yɛn yɛn nuanom Nordness deɛ a ɛyɛ dɛ paa a yɛn Asantefoɔ ne Akanfoɔ nyinaa yɛde yɛn ho agye ma yɛredie ɛyɛ Tiozaafi. Ae, ɛnyɛ asɛm ketewa ne dɛ. Ɛha yi nso na ɛyɛ sɛ me gyeene, me garlic ne me ginger ɛna kyerɛ sɛ me blende ne kama kyerɛ sɛ ɛno na mede bɛsizin me nam a ɛnyɛ asɛm ketewa. Wei ɛyɛ gyeene anaasɛ onion spices a me a meyɛɛ ɛwɔ me channel yi so ɛna ɛne ɛsɛ sɛ seasoning cube ankasa ɛne nkyene Ɛnna mede nsuo bebree guu ho, ɛfiri sɛ na nam no yɛ den, nti mekɔnoa ama no ago ne ho kakra. Afei me ntoosi a kyerɛ sɛ mede bɛyɛ m'aduane nyinaa na kyerɛ sɛ megu so ara ɛblɛnde blɛnde a kyerɛ sɛ ɛnna w'ani gu so a wohwɛ yi ae. Wei nso yɛ jute leaf anaasɛ abɛmɛ ae matete dada kyerɛ sɛ mede hyɛɛ me bowl mu a Mede kɔhyɛɛ me fridge mu, nti wei no ɔno ankasa meyii yɛ a kyerɛ sɛ mede me food processor anaasɛ food chopper yi rebɛtwitwa no kama. Sɛ wonni food processor yi bi a, ebinom tumi de praeɛ wɔ, ebinom tumi wɔ na wɔadua mu, ebinom koraa tumi de blender tete mu nketenkete. Nanso me deɛ mayɛ lucky, mewɔ food chopper, nti wei me memiaa so a akyɛ a one second na yɛ sɛ atumi atwitwa no kama kama kama. afei ɛha na yɛbɛhyɛ yɛ stew no ase han teosophy stew deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa wei me wɔ ɛna mehwie gu me saucepan mu na metwitwa agye ne kakra ɛde kyee mu ara sɛ dɛ menya no hwehwɛnhwam, ae, ɛna wei me garlic, me ginger ne gyai no a kyerɛ sɛ me blendeeɛ no, mede no nso agu mu kama. Wei yɛ tin tomatoes anaasɛ tomato paste, ɛno nso wokɔ mu ara ne sa, ae. Yɛwie a, afei na yɛde yɛ powder pepper anaasɛ wowɔ mako fresh nso a, ɛno nso wotumi de gu mu. Ɛha yi deɛ, mede powdered pepper ɛna kyerɛ sɛ mede gu mu, ɛna mede me spices kakra gu mu, ae. Yɛanhyɛ da amfa spices bebree wei yɛ nkyene na ekura gu yi efisɛ ɛnam na yɛ season ho no na spices ɛwɔ ho paa ɛne ɛnam kyerɛ sɛ me natural spices deɛ na yɛ sɛ ɛwom paa kyerɛ sɛ ɛno nso stock no nso ɛbɛkɔ nkoan mu bi oh mebua so kakra bie so na ɛfan ɛna ha nso mentoosi a ma blend yi Mɛhwie agu mu kama. Afei mebebua so koraa. Wei yɛ baking soda. Ae. Sɛ wode gu ntoosi mu a, ɛma kekare kekare nyinaa te firi mu. Nanso ɛyɛ optional. Wompɛ nso a, wobɛtumi agyae. Yɛ meat nso na ɛhyɛ sɛ gu so a, ɛno nso ɛretwa gu a yɛhwie no nyinaa gu mu. A. Teozafe deɛ woyɛ na sɛ woanya nantwinam anaasɛ yɛmmadeɛ ɛwɔ wo steam mu deɛ a na ɛyɛ sɛ wonyɛ hwee. A. Ɛnkwa efuro yɛ na kyɛ saa yɛ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ. Wei yɛ yi yɛ ni ama no kakra. Akyɛ yɛ 20 minutes oh na yɛ saa bea gogo ne ho kama ae. Ɛyɛ sɛ ebu yɛ ne sɛ epirɛ a furo yɛ ayɛ kama ae. Furo yɛ na abin afei yɛ bɛ noa yɛ green green no anaasɛ ayoyo no ankasa a yɛdi kan etwitwa yɛ no na yɛ sɛ no nso no ɛnya sɛm ketewa. Ɛsan sɛ jute leaf anaasɛ abɛmɛ, ɛyɛ vegetable a ɛnhyɛ dɛ nni ahoɔden nsi. Yɛde si gya so ankyɛ koraa, akyɛ ara yɛ 2 minutes na ɛsɛ ehuru afa so abea no sɛdeɛ yɛn nlu so n'ahoɔden nyinaa. Frɔeɛ na abea akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ. Tiozafi ne yɛn adeɛ frɔeɛ deɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa a, adeɛ yɛ akɔnɔ. Ɔhemmaa, ɛyɛ sɛ mepɛ me alaagye bi a kyɛ sɛ nea mede no yɛ me kankyema na yɛ ama no ano a wɔabia ama no kakra kakra nea wohwɛ de egu so atwa wia na ɛsɛ. M'ani abere me ho dendenden a kyɛ sɛ mepɛ Muslim mi betu baa ne sa. Ah, wei ɛyɛ aburo esam ae. Ɛyɛ aburo esam anaasɛ akpele sɛ deɛ aburo a yɛayam ne dry a kyɛ sɛ ayɛ sɛ ɛyɛ no powdered no ɛno ɛna yɛde nsuo egu mu a ne kokonte kyɛ sɛ nneɛma mmienu yɛ a ɛna yɛde bɛyɛ yɛ tuo zafi. Saa sɛ Teozafe yɛpɛ no mmerɛmmerɛmmerɛ nti, meka ara ma no ayɛ sɛ kokoo a mɛma nsuo no adɔɔso ama mu ayɛ ha. Ae, Teozafe yɛ den, ɛnyɛ dɛ, ɛmmra. A, wode ka nkurom a, ɛnyɛ asɛm ketewa, sɛ ɛma ɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛne sɛ mede nsuo agu mu yi. Ɛha yi, yɛrebɛka ne gya so ara kama, a, yɛbɛka ara ma no ahuru aben sɛ koko.

afei aben awie koraa sɛ koko no ɛha na yɛde kokonte no bɛgu mu san sɛ kokonte ɛho ahomete woanhwɛ yie pɛ ɛbɛyɛ abɛnti no yɛbɛsa no kakra kakra kakra yɛmfa no nwuma at once ɛne ɛha no wokaa na sɛ mɛksi wie a na wasa kakra san de apete ani Ae, sɛ wopɛ tricks baako a ɛmma w'aduane nya ba a ɛne ɛyɛ a na wɔyusu saa whisper yi anaasɛ wei wode nu adeɛ mu a na ɛsɛ ɛno ara no na woyusu ha mixer yi akyɛ sɛ ɛno ara no na waba biara w'aduane biara anya ba ɛne menum ara na ɛyɛ kama na masa kakra agu ani na masan num ara ɛmixe a na masa kokonte ne kakra agu ani saa yɛde saa o oh, yɛka yɛ tiozafi awie kama yɛ sɛ ɛtwintwan an yɛmpɛ ne dendenden ɛnyɛ asɛm ketewa no akɔ no ɛne ɛne ɛkɔsɛ gu so a ɛretwa gui wei yɛ awia boa so

Matwerɛ ne nyinaa wɔ hɔ. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛkɔ so a na wasubscribe abɛka m'abusua mu na afei wama me comment nso na ne nyinaa no yɛbɛredi ne nyinaa nso one by one. Meda ase bebree sɛ wohwɛɛ me a. Teozafi na abea kyɛ sɛ yɛgu so a yɛredidi ara ne sa. Bye bye.